Nilqawkom għal programm ieħor tal-lum ta' Malti Kulturali. Illum ħankunu qegħdin nitalmu fuq post ta' interess li sfortunatament ma tantx jafu nies dwaru. Dan il-post jinsab ġewwa l-Melliħa u jieħu l-isem ta' Wiet Musa. Hawnhekk ma' fl-istudio għandna lil Mario Coleiro. Grazzi Mario tal-li l-qajt is-sidina tagħna. Grazzi tal-istedina. Għal min mhuwiex familjari ma' Mario, Mario huwa studjuż tal-istorja u hekk jaf informazzjoni fuq Wied Mowsa. Mela, ngħaddu għall-ewwel mistoqsija, kemm ilu li nbena dan il-post? Mela, hemmhekk propjament inbniet bħala batterija ta' difiża u nbniet bejn l-1714 u l-1716, jiġifieri ħadet madwar sentejn biex kienet lesta mill-bini. U x'kienet ir-raġuni oriġinali ta' għalfejn inbena ġifieri? Eh, hija kienet batterija ta' difiża, kienet mhm. tifforma parti mid-difiża li kienet tipproteġi il-kanal ġifieri l-baħar bejn Kemmuna u Malta. Nafu li fuq Kemmuna hemm oħra simili l-batterija ta' Santa Marija, allura bejniethom iż-żewġ batteriji kienu jistgħu jiddefendu din il-biċċa baħar u l dawk kollha li jkunu qed ibaħħru hemmhekk. Interessanti ħafna. U hemm xi smijiet oħra li jirreferu għal dan il-post? Eħe, hawn min isejħilha l-batterija tas-swatar ukoll. Però iktar magħrufa bħala Witmusa jew tal-Marfa, għas-sempliċi raġuni li hemmhekk hemm id-daħla tal-Marfa mhm. fejn qabel kien jidħol il-vapur ta' Għawdex, allura magħruf iktar b'dak l-isem. Ġejt. U tista' taqsam magħna s-sinifikat tal-istorja rigward dan il-post? Eħe, eh, kif għadna dik kienet batterija li imbniet fi żmien il-Kavallieri, però mbagħad biż-żmien ma baqgħetx tintuża u kienet inbidlet żmien wara ġifieri inbidlet f'lukanda il-Marfa Palace Hotel li għal żmien li kienet lukanda fiha it-turiżmu ma kienx dak tal-lum, allura kien turiżmu sempliċi, turiżmu żgħir, eh, l-industrija tat-turiżmu, allura kienet Eh, lukanda ċkejkna u mhm. kienet importanti għax kienet viċin il-post minn fej jitlaq il-vapur ta' għawdex. U ma diċ tintuża ġifiri? Le, le, l-lum il-ġurnata mhm. sfortunatament hija abbandunata. Stra. U bħala ġifiri post Għadhom jitulizzaw ġifiri għal xi ħaġa oħra? Le, le, l-aħħar li kienet użata pjuttost kienet qed tkun użata b'mod abbużiv u kien żviluppa xi nar ġo fiha ma mbagħad la darba ġiet żgumbrata ma baqgħetx tintuża. Fil-kif għadtlek sfortunatament ma tantx tinstab fi stat tajjeb illum il-ġurnata. U kien hemm xi avvenimenti importanti relatati mal-bini? Eh, bħala batterija għalkemm aħna imbnew ħafna minnhom daw il-batteriji, però ftit li xej ġew użati għax il-fatt li d-difiża tal-kavallieri kienet b'saħħitha ħafna, allura ftit li xej saru attakki. Fil-fatt wara l-assedju il-kbir u meta kien hemm l-invażjoni tas-seklu 17, Ftit li xejn saru attakki allura prattikament ma ntużawx, però qdew xogħolhom għax kienu jbeżżgħu lin-nies jersqu 'l hawn. It's true. U ġifieri x'kien l-irwoli ta' dan il-post? Eħe, kien kien difiża, l-idea ta' żmien il-Kavallieri kienet li taqta' qalb dak li jkun jattakkak. Ikollhom ħafna fortizzi biex dak li jkun jaqta' qalbu jattakka. Ah, fil-fatt, irnexxielhom jaqtaw qalbhom Mhux għax hekk? qatt ma ġew attakkati kif suppost. Em, U kif dan il-bini storiku jinkontribwixxi mal-identità tal- tal-lokal? Eh, l- Fil-fatt, il-fatt li meta saret lukanda semmiet il-marfa Palace Hotel jindika li eh, ke- ke- li- li- li ż-żona ġdan kemm hemmhekk huwa parti mill-Mellieħa, però magħruf bħala l-marfa. Allura, anka l-lukanda li semmi temmek, semmi tal-isem tal-post biex tkompli tagħti identità il dik il-parti, speċjalment il-fatt li kien jitlaq il-vapur ta' għawdex mill-viċin. Istra, u ilu ġifieri dan. Iżgur, qabel sar il-mall taċ-Ċirkewwa, l-mall tal-vapur ta' għawdex kien il-Marfa. Ara hija ftit metri l-bogħod minn fejn hemm din il-binja. Kont ngħidu 40 sena forsi. Anki iktar, ħafna iktar. U ħallex impatt partikolari, ġviri dal-post? Le, bħala impatt ma nistawx najdu li ħallax impatt ta' barra minnaw, pero eh, kienet naħseb l-ewwel lukanda f'dik il-parti ta' Malta. Illum il-ġurnata nsibu diversi lukandi fiċ-ċirkewa u anka fil-marfa u anka fl-inħawi ta' dik il-parti ta' Malta, pero Din kienet l-ewwel forma ta' lukanda, prattikament l-ewwel darba li ressqet turisti lejn dak dik iż-żona. Interessanti ħafna. Issa ħnaddu għal filmat qasir biex ikollna iktar idea ċara ta' kif tidher Wied Musa. Naraw flimkien. Jiġifieri li niftakar huwa li kont ninżel ma' missieri jien, fil-biċċa l-kbira f'Sibt u l-Ħadd, tifhem? Niftakar li faċċata tħares lejn il-palazz, in-naħa tal-lemin hemm għassa u għandu ħanut żgħar tal-kafè, kellu ħanut insomma mhux għandu, kellu ħanut żgħir tal-kafè. In-nannu kien joqgħodġa fih għax kienet tidħol id-dgħajsa minn Għawdex, hemmhekk hemm naqra ta' moll żgħir ma nafx jekk qadx mort hemmhekk, naħa ta' hemm naqra ta' moll. Missier kien jgħid li pereżempju kienu jmorru kbarat, missier kien jgħid li jmorru pereżempju kbarat tar li jkunu rappreżentanti jew tar-Reġina Royal Family jew tal-Armata, tal-Navy u Army, dak kienu jmorru n-nisien. Kienu jiġu hawn Malta jintaqgħu mal-membri parlamentari li dak iż-żmien kien taħt il-Gvern Ingliż, imma kien xorta kienu nies Maltin. U kienu imorru jagħmlu xi lejl hemmhekk jew dik, jintaqgħu hemmhekk għal xi ikla, għalhekk kienet jiġifieri. nies sinjuruni kbar Maltin jew inkella uffiċjali tal-Ingliżi għoljin jew uffiċjali mogħti mir-Reġina biex jiġu jirrappreżentawha għal xi okkażjoni kienu jagħmlu joqgħdu hemmhekk u jagħmlu xi ikla hemm. Naħa ta' fuq faċċata, it-triq ma kienitx kif inhi llum. It-triq qabel kienet baxxa u tinżel xi erba' tarġiet ħamsa, mhux bħalma hi llum hemm għaddew nofs il-palazz meta għamlu t-triq il-ġdida. Hemm ħanut ieħor, kien hemm ħanut ieħor fuq il-lemin. Dak li kien Parti mil-lukanda, għax il-lukanda dak iż-żmien kienet silver service dik il-lukanda, dak il-palazz. Jekk tfittex fl-istorja naħseb tmur fil-Bibljoteka Maltija ssib li kienet lukanda silver service. Mużgur kien hawn tnejn bħala fil-Malta kollha, jiġifieri kien imur barat Ingliżi jiklu hemm u barat Malti. Imma mbagħad ġa ħaġa ġara, ma tafx inti bi żmien għandu bida jixjieħ. Malta San Ġużepp mbagħad ħadu s-sib. Ħadd iżjed. Naf li kienu telquh ukoll. U għal liema raġuni, li kont smajt, kelli tant ridt spiża kbira illi ma felħux għalija. Jalla jirrestawrah, xi ħaġa tibqa' sabiħa fl-istorja. Lura magħna fl-istudio u issa ħan nitkellmu daqsxej fuq l-istruttura tal-bini. Hemm xi affarijiet interessanti? Iva, l-fatt li kif għadna hija batterija ta' żmien il-Kavallieri u mbagħad ġiet miżjuda fuqha il-binja li akkomodat il-lukanda. Qed meta tnajdu lukanda, iż-żmien li li kienet lukanda fih di, f'Malta ftit li xejn kien hawn lukandi, allura kienet importanti. U kienet kienet post fej fej kif anka smajna fil-filmat, kienet post fej imorru ċertu nies fiha din lukanda. Biż-żmien u mbagħad kienet għaddiet f'idejn is-Soċjetà Missjunarja ta' San Pawlu kienu jużawha l-patrijiet tal-Istitut ta' San Ġużepp ukoll. Astro. U kien hemm xi pjanijiet li tiġi rrestawrata fil-futur? Le, sissa ma tantx jidher li kien hemm. Li hemm fi żgur huwa li l-istat li qiegħda fih għandha bżonn restawr immedjat u restawr aggressiv għax għandha ħafna ħsarat. Però ma jidhirx li hemm xi pjanijiet fil-futur qarib għaliha. Interessanti ħafna. Grazzi ħafna talli kont magħna, Mario. U grazzi lilkom talli segwejtuna għal dan il-programm. Narawkom darb'oħra.